Katuju maksiat tu kada handak masuk surga. Padahal kalo ditanya mau dak masuk surga, mau ja. Tapi tingkah lakunya kaya urang nang kada handak masuk surga. Ini nanti akan terjadi di akhir zaman. Makanya jangan sampai peringatan maulid ini hanya sekedar bakukumpulan haja.

Pa pa cintalah wan nabi lamahnya ini gara-gara beras mahal pinang murah kau takuni cinta wan nabi cinta harus semangat ayo kita berselawatan nina mudahan majlisnya tambah berkah amin ya rabbal umpati ulun lah

Nabi Muhammad dijamin masuk surga, dosanya yang dulu dan akan datang seandainya ada, sudah diampuni Allah Ta'ala. Tapi sampai bengkak tumit beliau, masih sembahyang. Nang kita nih kada jelas belum. Surga kah neraka kah? Lalu kada sembahyang, harap dari Nabi Muhammad lagi.

Ni kadang-kadang becari guru asal bulangnya ganal, tasbihnya kayak bigi sawit, jubahnya kayak kalayangan, bulangnya kayak bakul hayam. Oh ya, ini ulama ganal nih, wali nih, belum tentu. Nah, makeup kepala bulang, masuk rumah kada muat lagi tahu ikat aja lulun aja makanya bisa pulang memucuki ada hujungnya tuh ini bila bila hujung bulang tuh ke kanan itu biasanya orang itu lebih cenderung kepada ahli tasawuf kalau nang bulangnya tadi condongnya ke kiri itu lebih condong kepada ahli fikih Ada nang kada paham bebulang nih, ujungnya tadi pucuknya ke atas. Nah, itu virus sabling. Makanya kita beribadah itu harus ada ilmu, asal jangan tahu membulangi kepala aja. Nih batasbih nih, ini ada ijazahnya batasbih nih, bukan sembarangan ngatik tasbih nih. ini kada asal katik dia lalalala lalalala lalalala putus tasbih mana tasbih punya maka ketika kita menjadikan seorang guru orangnya ada jelas dulu di mana mondoknya dulu di mana sekolah agamanya tiba-tiba jadi guru lalu kita mengaji wan sidin jar sidin kada payah sumbahyangan kada payah jar sidin puasa lalu sasat kita kada guru tu dan salah kita nang salah kenapa kita mencari guru nang kada jelas

Yang sudah jadi imam di Sorok, kada magan di Sorok, maju. Nah, anjungan, naja orang. Wah, maju. Biarkan orang eh, dia orang di belakang marahnya, marahnya. Hendak juga nang kaya nang imam nang ada sewu sewu nyak ada Sawu Sawu Sawu Nang di belakang kebetulan ada orang pula palas Sepuluh ribu sebungkus Kan pula palas dijual sawu kalau Saka pula palas di sawu Sawu aja Hah? Ini gara-gara imamnya kada beilmu tadi Sembayang maghrib Usolli. Salah. Tak hidung suara. Mestinya usollinya ada. Usolli. Allah. Baca Fatihah. Alhamdulillah pas saja Fatihah. Mayan nah. Imbah kalah. Amin. Nang imam ini baca surah Qul a'udzu birabbin nas.

Jagau jadi imam. Maka bila orang jagau ni jadi imam ngalih ditagur, bisa nimpiling kawan. Suah nang jagau jadi imam, waktu sujud tak kantut, dia hendak batal. Tohok nang di belakang nagur, subhanallah ja. Dalam hati imam aku tampar belakang begini. Padahal tak kantut dia hendak batal. Sekali talas sembahyang, ada nang jagau jadi belakang tuh. Maaf mam lah, Aku tadi mendengar ikam bakantut. Janang Imam Jagau ni, kau jangan main kau tampar ini. Bujur tuh. Apa saksinya aja Imam? Nang Jagau tadi. Dua janang Jagau nang di belakang ni saksinya. Pertama, hidungku, yang kedua talinga kami. Hidung kami mencium bau jingkol mamai. Talinga kami mendengar ada bunyi kantutmu. Tut. Apa aja Imam nang Jagau tadi? Bah, sikit jua. Dalam pandangan fikih, yang naranya bakantot kada payah nunggu inyaring bunyinya, kada payah nunggu inang banyak bunyinya, asal takaluar haja, put, batal. Ini karena kada beilmu, asalnya tadi bila sedikit kada batal, sudah nang banyak tapi cirit hanyar batal kok. Kenapa? Karena kada beil.

maka amalnya ditolak oleh Allah sekalipun bujur. Sekalipun bujur. Tapi karena kada ada beilmu, umpatan orang, maka amalnya itu ditolak oleh Allah dalam arti kada ada nilai pahalanya. Kenapa? Kada hendak mengaji, kada hendak belajar. Tolak sumbahyang, talah sumbahyang boleh. Ada pengajian dia hendak duduk. Asal umpat imam aja deh. Yang penting sembahyang umpat imam jadi diam aja. Bujur ya umpat imam. Imam rokok, rokok, inya. Imam sujud, sujud, inya. Imam batok, batok juga. Imam wahid, wahid. Nyaring dari imam ini. Acing. Nang kain ini yang merusak Bapak Ibu.

Kalo urang kada paham, bakameh tu sembarangan, ada nang badiri, nah cuy. Itu tidak mencontoh Nabi. Ada kawan kami hari itu, nya tulak ke Sungai Salak. Maka hari sanja, parak sanja, handak bakameh. Kebiasaan mungkin kawan ulun ni bakameh badiri.

Nang kawan ulun ni tahu ambil daun. Di sekitarnya di giginya banyak pang daun. Karena hari sanja kada tapi kalihatan, sangkanya daun biasa, tak ambil daun jeruju tu. Dua hari marit. Ulun kada kawa bakamih guru aja. Lagiam jakun. Kenapa jadi keiko? Karena ilmunya kada ada. Boleh pakai daun tapi daun kering, jangan daun jeruju. Padi. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sampai cara kencing saja diajarkan oleh Nabi. Kayak apa lagi sayangnya Nabi Wan kita tuh.

Jadi kawan kita sesungguhnya bila kita salah dinasihatinya, ditagurnya. Bila kita kada beilmu diajarkannya. Itulah kawan kita sesungguhnya. Nah cara Nabi Bakameh. Nabi Bakameh itu beduduk. Cara Nabi beduduk ini nih nang kanan ini nah diangkat sikit ini. Karena menurut penelitian, ketika dia kencing dalam posisi duduk seperti ini, itu lawang, ibaratnya tuh lawang nang banyu kameh tadi, semuanya terbuka. Keluar semuanya banyu kameh tadi, bila bakameh kayak ini posisinya. Dan setelah bakameh itu sunnah hukumnya istibra.

Jangan labih. Bila labih lain lagi nang keluar. Nah, itu diamalkan kena bulik ini pasti bulik bakamehan nih semuanya. Nah, jadi nang mana kada paham, lalu paham, banyak aku dapat pahala. Jadi bila bakameh ingat wan muhako. Bila bakameh ingat wan muhako. Ini ustadz jadi nyuruh mau urut tadi itu ya. Nah, dapat pahala. Itu pang untungnya jadi ustadz nih. Amal jariahnya ba banyak.

La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahangkup deh ketawa, la ilaha illallah. Sekali talah acara tahlil, Nah, kayak orang juga nang guring di pinjung kayak itu juga makanannya sama betalam. Lauk hintalu sebelah-sebelah pulang. Nang guru tadi bulik apa jawab rumah? Terima kasih guru lah.

Paham ay. Apalah arti sebuah amplop? Ganal amplopnya, isinya maka lah ilah ilm. Kalau seorang ustadz penceramah kada boleh maharap amplop, berdosa, nang panitia lebih berdosa lagi kada munjuki amplop. Makanya kalau mengadakan maulid Nabi, jangan seadanya, harus bujur-bujur. Ayo yang sugih-sugih ini nah nyumbang, jangan umpat makan aja. Awak sugih umpat makan dari penggencangnya pula. Sepuluh bungkus bau bulik. Jangan kita nang berduit ini nyumbang.

dalam hatiku tipis amplopnya jelas tapi dalam hati aja bukan masalah amplop dan isinya kada maksudku nang panitia nih jangan di acara maulid nang dibahas tuh pinang murah nang dibahas tuh baras mahal kada berduit lagi kah kita nih Hingga pas mengadakan maulid Nabi, hingga nyambat pinang murah, hingga nyambat baras mahal. Apa salah kita dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu Bapak Ibu pernah menangis 6 jam gasan kita. Pernah sujud di hadapan Allah menangis sampai bengkak dua mata beliau supaya Allah mengampuni dosa kita.

Di kampung tuh maka itu pak, belum acara dimulai, guru disuruh ke rumah, duduk ke rumah. Anu guru bacakan dua selamat, aku udah mau panjang, parut lapar. Handap aja aku baca dua selamat. Talah kada lawas ku dengar sinduk besaung di dapur. Piring besaung wan sinduk, jaku ni pasti handak keluar nasi batalam nih. Sekalinya keluar, kulihat tadi lauknya hundang galah besapit hijau nang kaini nih. Semangat aku baceramah. Padahal uyuh masuk ke dalam tu jalannya kaya siratal mustaqim. Tapi pas melihat hundang galah besapit tadi, hilang uyuh ku tadi. Mangat aku makan nah. Talah ceramah, makan inya pulang. Jadi kada kemakanan. Makanya kalo ada urang mengatakan ngapa ustad ni wahini belamak ja. Kada kawa dijawab lagi. Tiap hari dimakani urang nyaman.

lah mudahan kita ini sugih barataan nyaman mengadakan maulid di rumah masing-masing kalau di Banjar itu bukan hanya mengadakan maulid di masjid bukan hanya mengadakan maulid di musala bukan hanya mengadakan maulid di majlis-majlis bahkan di rumah-rumah orang mengadakan maulid Nabi bahkan nang kada berduit mengadakan maulid Nabi di rumah apalagi nang berduit awak sugih lalu kada kan kada mengadakan maulid lah rugi banar rugi banar Ada nang kuni guru mun kada sugih pang madakan maulid adakan jua seadanya ulah nasi batalam tu nah satalam ja diam di rumah badua ja diam bini suruh baca berjanji pian bacaramah ya ada papa dua laki bini ja diam sian aja nang bini baca berjanji suara kaya kumbang takapit.

Bila kada dapat, belikakan nasi bungkus tu pulang. Begayaan, begayaan. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa, Pak? Berapa? Ini 12 atau 17 Agustus. 17 Agustus itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. 12 Rabiul Awal. Yang sebelah kiri pulang.

Tapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi pindah ke, Madi, ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nang kayak tadi itu. Jaku Nabi lahir di mana? Tanjung Baru aja. Mudahan Tanjung Baru barapa tuh nah. Walaupun kada bujur. Asal sambat aja isanya tuh nah. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli

cuman kadang-kadang ada jo nang naran tuh kada sesuai ada tuh kampung kami narannya Ramadan kada suah puasa kalih disuruh puasa naran Ramadan ada jo nang narannya Ahmad Sabarudin sabar paling raikan orangnya salah sikit tempelingnya orang

Kebetulan bini pian katuju bakredit, narani Muhammad Kredit. Tapi kada baik pulang kreditnya tuh, menyunyupani pulang. Misalnya nih, nang laki hobi nonton bola, ngepen dengan Ronaldo, Muhammad Ronaldo. Boleh hai, tapi ada Muhammad awalnya. Hiawannya baik-baik, Muhammad jangan Ronaldo. Hiawannya Muhammad, siapa aja narasubujur anakmu tuh?

Kenapa? Tidak ada bandingannya wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh Pak, memang manusia nang kayak kita. Beliau bebetis, kita bebetis juga. Kita behidung, Nabi behidung juga. Kita bemata, Nabi memata juga. Tapi kada sama mata kita wan mata Nabi. Mun mata kita ni kadang-kadang ngalih handak sempurna, ada nang sipit kesipitan banar. Ada nang ganal keganalan banar, ada nang sipit sebelah. Oh, ya. Kalau Nabi Muhammad kada, Nabi Muhammad itu ini isi mata beliau. Kalau kita kan mata kita lebih banyak yang putih, Pak lah. Lebih banyak yang putih. Kalau Nabi Muhammad lebih banyak yang hirangnya.

Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari Nabi Muhammad ibarat manusia tapi tidak seperti manusia biasa bagaikan batu mutiara batu intan dibanding dengan batu-batu kerikil biasa tidak ada bandingannya batu intan ulun kemarin ada kawan pulang dari Kalimantan menawarkan cincin nang matanya tu mata intan tiga uting darah matanya tujuh juta harganya minik kapal aku nukar untung biniku kada tahu nya tahu bisa bulikakannya pulang tiga uting matanya tujuh juta tapi asli imbah tu pulang aku membangun rumah halus tu nah

Yang sudah badangdut maka hafal lagu dangdut. Ya, ada lagi nang viral wah ini lagunya apa mengatakan apa tuh kucing dalam kolam yang pura-pura kada hafal ada nang sotengnya lagi apa ja, ujungnya pirang-pirang nah, janda pirang ya mana tadi nyemek janda pirang apa lagu janda pirang eh eh ini ada lagunya apa apa lah eh.

aku nang ada tahan biar nyaman dua jam leh hati sambil ngucuk gula batu di bawah aku kada ada leh hati eh, banyu putih dan pengamihan guru sesekali penceramah tu nang panas-panas teh telur dah begayaan ya pan ya begayaan mau ada kada apa-apa insya insya Allah lah nya udah di hujung-hujung nih memang mun sudah sejam tuh berceramah baik suara nih pinang alik bener mangkat nih nah. eh, aku mun empat jam ku lawan ya cuman suara nih kada memungkinkan lagi nah. isok ulun ke Teluk Jira pulang pagi petang jadi di hujung nih memang minimal tiga kali berceramah di hujung-hujung nah jadi cukuplah satu jam lewat tujuh menit tadi lah Namun handak kina tahun kina undang pulang. Kada tu kada papa yang kada jua. Begayaan lah. Bapak Ibu jemaah yang mulia, lah mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan tadi bermanfaat terutama untuk ulun pribadi yang menyampaikan. Bila ada tersalah kata dalam penyampaian ulun tadi berilaan dunia akhirat. Minta maaf, minta halal bila ada tersalah kata, tingkah laku dalam penyampaian ulun tadi.